Piraten. Här Clement, Dir hutt d'Wuert.
Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, den Doud vum US-Amerikaner George Floyd huet fir Empierung iwwert dem ganze Globus gesuergt. De fënnefte Juli, fënnefte Juni, pardon, hu sech laut der Lëtzebuerger Police virun der amerikanescher Ambassade ronn 1.500 Demonstranten afonnt. D'Quelle vun den Organisateure soen, d'Wäerter däitlech méi gewiescht, dat fir en Zeechen ze setze géint Friemefeindlechkeet a Rassismus. Eppes fält op, Et si gréisstendeels jonk Leit, déi sech mobiliséieren. Als Zweet wëll ech awer och soen, Wa mer iwwer Rassismus schwätzen, musse mer och generell iwwert all Form vun Diskriminatioun schwätzen. Béides ass enk liéiert. Här President, zanter gëschter leeft déi 44. Sessioun vum Conseil de droits de l'homme vun de Vereenten Natiounen un. Um Ordre du jour stinn ënnert anerem d'Theme Rassismus a Xenophobie. Virun allem awer soll d'Deklaratioun vun Durban a Südafrika vun 2001 reaffirméiert ginn. Dës Deklaratioun, huet viru bal 20 Joer eng ganz Partie u Recommandatiounen a Mesurë festgehalen, fir de Problem vum Rassismus innerhalb vun der internationaler Communautéit unzegoen. Déi international Communautéit, déi aus engem bluddege Weltkrich eraus entstanen ass. Mir hu gesinn, zu wat Friemenhaass ka féieren. D'international Communautéit hält op d'Anhale vun de Mënscherechter, a mir Piraten halen op d'international halen drop, datt d'international Communautéit e Garant vun universelle Wäerter muss sinn. Ech hu viru kuerzem déi Emissioun, déi de Paul Galles schonn ugeschwat huet, op der Lëtzebuerger Tëlee gekuckt, wou d'Thema Rassismus war. Et huet sech erausgestallt, datt Rassismus an Diskriminatioun eppes ass, wat am Liewe vu ville Leit, an nach ëmmer, un der Dagesuerdnung steet. Här President, Mënsche mat net-Lëtzebuerger Originnen oder enger anerer Hautfaarf hunn hei am Land Problemer, eng Wunneng ze fannen. Si kennen net um CV d'Foto ewechzeloossen. Si benotzen heiansdo en aneren Numm, fir datt net direkt hir Originnen erkenntlech sinn. Jo, mir hunn zu Lëtzebuerg e Problem. Mat Alldagsrassismus. Mee Alldagsrassismus geet net duer, dat einfach als individuell Fäegkeet, individuell Tätegkeet ofzeklasséieren. Alldagsrassismus féiert, an dat huet de Paul Galles virdru ganz gutt illustréiert, zu engem strukturelle Rassismus. A strukturelle Rassismus. Dee féiert a leschter Konsequenz zu Inegalitéiten, zu sozialen Inegalitéiten. An esou oft wéi mer hei an der Chamber iwwert sozial Inegalitéite schwätzen, misst eis bewosst sinn, datt ee vläit do och enker un d'Wuerzel vum Problem muss goen. Jo, net all sozial Inegalitéit ass duerch Rassismus. Mee wa mer emol all déi sozial Inegalitéiten, déi duerch Rassismus, duerch Alldagsrassismus, duerch deen dach esou harmlose Rassismus, deen an de Kommentarspalte vun Internetplattforme postuléiert gëtt, wa mer dee géifen an de Grëff kréien, da géife mer schonn e grousse Sprong no vir maachen, wann et ëm sozial Ongläichheete geet. Et ka jo net sinn, datt eng Schülerin oder e Schüler an enger Lëtzebuerger Schoul domat rechne muss, datt se vun hirem Schoulmeeschter oder vun hirem Proff gesot kréien, Jo, nee, du pass hei net hin. Sou héieren. Oder de Saz, Oh, du schwätz awer gutt Lëtzebuergesch. Ee mat wäisser Hautfaarf, ee wéi mir heibannen, kennt dee Saz éischter net. Oh, du schwätz awer gutt Lëtzebuergesch. Dat ënnerstellt nämlech jiddwerengem, deen anescht ausgesäit, dee vläicht en Numm huet, deen net stacklëtzebuergesch kléngt, datt e kee Lëtzebuerger wär. Bref, Lëtzebuerg ass eng Terre d'accueil gewiescht, ass et nach ëmmer, a mir hunn eng ganz grouss Populatioun, déi d'Lëtzebuerger Nationalitéit hunn, déi net wéi den typesche Bio-Lëtzebuerger ausgesinn. Mir hunn eng ganz Rëtsch an der Populatioun, déi net wäiss sinn, déi net. e lëtzebuergeschen Numm droen, mee déi méi exotesch Nimm hunn, déi eng méi exotesch Hautfaarf hunn, an awer et si Lëtzebuerger, déi sech all Dag unhéiere mussen, Oh, du schwätz awer gutt Lëtzebuergesch. Dat implizéiert iergendwou, Oh, du schwätz awer gutt Lëtzebuergesch fir deng Hautfaarf, fir deng Origine, fir deng, jo, fir wat eigentlech? Kéint ee bal soen, iergendwann seet een dann fir deng Rass, a spéitstens da si mer beim Wuert Rassismus. E Wuert, wat iwwregens ganz batter ass, well et benotzt. Eng biologesch Differenz als Grondlag, eng soi-disant Differenz, déi an enger Theorie baséiert ass, déi well laang widderluecht gouf. Eng Theorie, déi zu gräissleche Schanddote virun 80 Joer gefouert huet. Eng Theorie, déi dovunner ausgeet, datt d'Mënschen inherent ze ënnerdeele sinn. Nee, ech gleewen net drun, datt eng Rassentheorie hautdesdaags nach hir Plaz huet. Eng Rassentheorie, déi d'Grondlag war, nach virum Zweete Weltkrich, vum Kolonialismus. E Kolonialismus, wou och Lëtzebuerg säi Rôle hannerfroe muss am Kongo Belge. D'belsch Kinneksfamill huet sech rezent nach eng Kéier entschëllegt fir dat wat se am Kongo gemaach hunn. D'Roll vu Lëtzebuerg ass an deem Kontext nach ëmmer net genuch erfuerscht. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech sinn der Meenung, datt mer och do nach eng Kéier Schrëtt no vir sollte maachen, eis eiser Vergaangenheet sollte stellen an eis dann och do entschëllege sollten, do wou Lëtzebuerger mat am Coup waren. Wäiss a Schwaarz si keng Faarwen. Schwaarz a Wäiss si sozial Konstrukter, déi déif an der Gesellschaft an an der Geschicht verankert sinn. Et freet mech ze gesinn, datt déi Jonk sech haut fir een oppenen an tolerante Contrat social staark maachen, an deem se keng Differenz zwëschent Schwaarz a Wäiss maachen. Mee, Här President, nodeem ech déi Rassismusdebatt op der Lëtzebuerger Tëlee gekuckt hunn, hunn ech ee grousse Feeler gemaach. Ech hunn erofgescrollt, ech hunn d'Kommentarer gelies. An do liest een dann direkt am éischte Commentaire, deen ech fonnt hunn, datt et jo och Rassismus géint Wäisser géif ginn. Jo, interessant. Et si Leit, déi soen, mir wëlle bleiwe wat mer sinn, an da soe se am nächste Saz, ech si jo kee Rassist, mee. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, Ech fannen esou Aussoen inakzeptabel. A wann dann och nach drënner steet, Wann der eppes hei net geet als Schwaarzen, da géi zeréck an däi Land, adresséiert un d'Persoun vun enger Lëtzebuergerin mat schwaarzer Hautfaarf. Ma a wéi ee Land soll déi Fra dann zeréck goen, wann net an hiert Heemechtsland, wat Lëtzebuerg ass? Do muss ee sech awer dann d'Fro stellen, Gëtt et Rassismus zu Lëtzebuerg? A bref, de Constat ass leider Jo. An dat heescht, mir mussen Zivilcourage weisen, mir mussen deene Leit widderspriechen, mir däerfen esou Aussoen net einfach onkommentéiert stoe loossen. Et gëtt Zäit, datt mer alleguerten deem Alldagsrassismus eppes entgéintsetzen, fir datt esou de strukturelle Rassismus d'Grondlagen entzunn kritt, fir esou a leschter Konsequenz sozial Ongläichheete kënnen ze reduzéieren. De Législateur, mir heibanne kënnen dat net alleng. Jiddereen ass gefuerdert, jiddereen dobaussen ass gefuerdert seng Reflexer ze iwwerdenken, seng Reflexer ze iwwerdenken, wann e seet, Oh dee Jugo do oder Oh dee Gual. Nee, och dat sinn inakzeptabel Sätz, déi een heiansdo oniwwerleet benotzt an déi awer weisen, wéi déif verankert Rassismus, Xenophobie, d'Angscht virum Friemen zu Lëtzebuerg heiansdo ass. Loosst mech op e leschte Punkt agoen, Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, d'Zäit leeft mer fort. Mir Lëtzebuerger kultivéiere grondsätzlech d'Diversitéit. Gären setze mer se a faarwege Publicitéitscampagnen an Tourismuskataloger an Evidenz. Gäre weise mer, datt Lëtzebuerg e Land ass, wat méi ass wéi nëmme wäiss, e Land, wat Faarf kennt, e Land, wat Terre d'accueil ass, e Land, wou jidderee wëllkomm ass a senger Diversitéit. Ma kommt, mir kucken eis eng Kéier heibannen ëm. Verschidden Nimm kenne mer heibanne well. Dat weist op eng laang Immigratiounsgeschicht vu Lëtzebuerg hin. Aner Hautfaarwe sinn am Héijen Haus bis haut éischter rar geséit. Och d'Chamber ass net deen eenzege representativen Echantillon vun der lëtzebuergescher Gesellschaft. Mir sinn een Echantillon, mee si mer representativ? Nee. A genau dorunner musse mir och alleguerten als Politiker schaffen, well wat mir méi inklusiv sinn an eisem Behuelen, wat et méi kredibel ass, wa mer dobausse fir méi Inklusioun optrieden.
Ech soen Iech Merci. Ganz gutt.